Без Хамза турында инде беренче дәресләрдән үк өйрәнә башлаган идек. Ул безнең иң көчле хәрефебез. Ул безнең иң ерактан чыга, прямо бугазыбызның төбеннән үк тавыш җепселләре э, өстеннән үк чыга торган бик көчле хәрефебез дип өйрәнгән идек. Э, э, менә шушы хамзы безнең ике төрлегә бүленә. Берсе аның

Юминун. Менә как будто берне ю дигәндә бер сүздә хамзадан соң икенче сүз башланган кебек. Сүзне как будто вата, сындыра. Ә инде бәйләүче хамзага килгәндә, ул инде ике сүзне бергә бәйләп китәр өчен кулланыла. Менә хәзер карап китик әле, алар ничек язылалар. Хамза ди. Хамза хәрефе. Беренчесе аның аеручы, Икенчесе аны бәйләүче. Әле безнең пигамбәрбез саллаллаху галәйһи вәсәлләм вакытында әйттек бит инде бу хәреф гарәпләрнең э, ниендә язма язмача аның образы булмаган. Язуда алар бу хәрефне кулланмаганнар. Һәм менә инде күп кенә халыклар, гарәп булмаган халыклар, ислам динен кабул итеп, Коръәнне аларга ничек дөрес итеп укырга өйрәтергә кирәк булгач, менә шушы хамза хәрфен алар язып куя торган булганнар менә болай иттереп. Әлиф, аннары языла торган булган Катага дигән сүз язып куйганнар. Әм бәйләүче өстенә әлиф булган һәм аның өстенә ва Уасыл дигән менә шушындый сүз язып куя торган булганнар. Һәм менә һәрбер сүзнең, һәрбер хәреф өстендә катыга дип, яисә менә болай дөрес була. Э, катага дип яисә васыл дип язып кую ул инде бик кыенга туры килә э, шулай бит инде менә шушы кыенлыктан китәр өчен алар менә бу хәрефләрнең менә бу өлешен генә калдырганнар да менә Гайн хәрефенең башын гына калдырганнар да, менә катыгының, Хамзатул катыгының образы менә шулай килеп чыккан. Ә Васылныкы менә монсын алып атканнар, менә монсын кыскартканнар да һәм э, бәләкәй генә э, э, сад хәрефенең сад хәрефенең беренче өстәге элмәк кебек элементы калган. Менә аларның образлары менә шуннан килеп чыккан. Хәзер инде карап китик. Аеручы, без аеручы хамзаны беләбез. Әнә менә беренче дәрестән үк өйрәнгән э, менә ә, и, у, ә дип өйрәнгән хәреф менә шушы инде ул безнең хамзатул катага. Ул безнең һәр вакыт ишетелә, һәр вакыт языла һәм бик яхшы итеп ишетелә. Бик яхшы итеп без аны э, әйтергә тиешбез. Ул сүзнең башында да булырга мөмкин, ул сүзнең уртасында да булырга мөмкин, Ул сүзнең э, азагында да булырга мөмкин. Ә менә инде бәйләүче хамза турында без соңрак сөйләшербез. Хәзер әле пока сөйләшәбез э, э, хамзатул катыга турында. Менә безнең китабыбызның 40 битендә хамзатул катыга аеручы хамзаның безнең 8 төрле язылышы күрсәтелгән. Хамза хәрефе әлифнең э, җилгәсендә йөрдек. Менә без аны шушындый э, шундый формада өйрәндек. Ул әлиф өстенә языла, әлифнең җилкәсе, әлиф аны үзенең җилкәсендә бирә. Ул әлифнең астына төшеп язырга мөмкин. Һәм бу форма язылуны да без яхшы беләбез. Һәм ул безнең бөтен үзенә менә шушы зәгыйф хәрефләребезне буйсындыра. Зәгыйф хәрефләребезнең кайсылар? Әлиф, вәү, я. Менә ул әлифнең өстенә дә менде, астына да төште. Хәзер я хәрефе өстенә. Менә. Менә я хәрефе өстендә булырга мөмкин. Ул вәү хәрефе өстендә булырга мөмкин. Ул менә болай язылырга булыр мөмкин. Ул менә болай язылырга мөмкин. һәм үзе ике хәреф арасында торырга мөмкин һәм самостоятельный хәреф булып үзе бер үзе генә дә торырга мөмкин менә аның 1 2 3 4 5 6 7 8 8 төрле язылышын без коръәни кәримдә күрергә мөмкинбез катага без белә торган хамза ул бик көчле хәреф дидек ул бөтен хәрефләрне дә үзенә буйсындыра һәм менә кайсы гына урында күрсәк тә нәрсә генә өстендә утырсак та без һәрвакыт күрергә тиешбез Хәмзәне һәм аның өстендә нинди хәрәкәт тора. Менә шуны күрсәк, без шуны укыйбыз. Менә мәсәлән, әгәр дә мин сезгә язып куйдым ди, менә шушындый хәрефне, без моны нәрсә дибез? Әйе, без моны әлиф дибез. Ә, менә болай язып куйсам, без моны нәрсә дибез? Без моны хамза дибез. Менә монда әлиф булганда ул бер таяк кына була. Ә менә монда без күрергә тиешбез инде хамзаны. Һәм менә хамза өстендә нинди хәрәкә бу? Э, тора икән безнең фәтха, без аны укыйбыз. Ә, ә дип. Э, менә мондый, менә моны күрсәк без нәрсә дибез? Вәү дибез. Бу безнең гап-гади хәрефебез, вәү хәрефе. Ә менә болай булса, менә булзай булса, бу без күрергә тиешбез. Нәрсәне? Без Хамзаны күрергә тиешбез. Хамза да нинди хәрәкәт тора? Без шушы әйберне, шушы авазны укырга тиешбез. Мәсәлән, вәү язылган ди, вәү өстендә Хамза ди, һәм аның өстендә тора ди фатха. Без менә моны укырга тиешбез. Ә Менә бу да ә, менә бу да ә. Э, тагын бер я хәрефе тора ди. Менә бу безнең я хәрефе. Һәм менә болай итеп ди, язылган ди. Ноктасыз я хәрефе өстенә хамза. Һәм аның өстендә тора ди, менә шушылай э, фатха. Менә бу безнең нәрсә? Бу безнең коп гади я хәрефе. Ә менә монсы инде хамза була. Менә моны без укыйбыз ничек? Ә дип. Менә бу да ә, менә бу да ә, менә бу да ә. Кайда гына торса да, ничек кенә торса да, без иң беренче күрәбез хамзаны һәм ул нинди хәрәкә белән килгән, шуны укыйбыз. Хәзер инде менә шушы язылу формаларына мисал итеп сүзләр алыйк. Беренчесе безнең э, хамза тора әлиф өстендә. Менә бу әхәду. Менә бу моның беренче төр язылышы. Хәзер безнең икенче төр язылыш. Хамза төшә әлиф астына. Инне. Инне. Бу менә бу икенче төр язылыш.

Монда утырып тора, әйме? Хәм ул э, самостоятельный хәреф булып, бер кемдә дә э, мохтаҗ булмыйча, үзе как хәреф кебек э, юл уртасына язылган була. Менә монда ул безнең үзе бер кемдә дә мохтаҗ булмыйча, э, хәреф кебек э, башка хәрефләр кебек үзе самостоятельный гына. Сәә.

Шәнәәну. Йәсәлүнәкә. Йәсәлүнәкә. Менә без, җәмәгать, карап чыктык инде, хамза хәрефе нинди, нинди төр язылышларын без Коръәндә очратырга мөмкинбез. Менә без нәрсә генә өстенә күрсәк тә, нинди генә формада торса да, без һәрвакыт күрергә тиеш, иң беренче, күрергә тиеш без хамзаны. Ә менә аның артында астында тора торган э, ниләр хәрефләр, вәү булса да, я булса да, нинди генә э, әлиф булса да, ул безгә хамза хәреф өчен урындык кебек кенә. Ул аңа как подставка кебек кенә. Без менә шушы баштан хамзаны күрергә тиешбез. Аның нинди хәрәкә белән килгәнен э, килгәнен күрергә тиешбез. Ул фатха белән килсә, һәрвакыт ула ә. Кәсре белән килсә ул и, дамма белән килсә ул у дип укыла. Ә инде э, сәкен булса ә. Менә нинди генә хәреф өстендә утырса да, без күрергә тиешбез хамзаны һәм шушы хәрәкәләрне. Ә, и, у. Ә, и, у. Һәм инде менә шушы э, хамза бит инде ул бик көчле хәреф булгач, ул безнең иң-иң ерак э, бугазыбызның прямо төбеннән үк чыгарга кирәк була. Тавыш җепсәләре безнең шуның кадәр киеренке, һава аннан ә-ә-ә дип итеп чыга һәм ул бик көчле булып менә э, көчле булып яңгырарга тиеш. Менә шушы көчле көчле иттереп калдырып без аны шулай итеп укырга тиешбез. Хамзаны просто Сәлә генә дип алай, күрия генә дип укырга тиеш түгел. Күриә. Сәәлә, сәәлә. Ә, ә, менә шушындый прямо шартлаугычлы аның менә шушы сыйфатын без югалтмаска тиешбез. Нәрсә генә, нинди генә э, очракта да без менә шушы нине хамзаны яхшы итеп укырга тиешбез инде. Әгәр дә инде сез менә шушы әйберләрне аңлап төшенеп калсагыз, бүгенге теманы инде сез бишлегә үзләштергән булырсыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүх.